Ka chanela ka lo lawm leh vek cheu a, tun tumah chuanin bawngsa rep dan, bawngsa dah that dan kan en ho leh dawn a ni. Tun tuma bawngsa ka rawn rep dan tur hi a awlsam em em a, mei urna tur nei lo tan khanin gas ah bel hmangin ka rawn rep dawn a ni. Bawng sa hi a ti hlang a ni a ti hian cooker ah hian in kan chhum hi hmasa phawt dawn a ni. Tui tam lutuk lo kan lei ang a cooker hi kan chhir anga chuan kan lo phit hmin hmasa phawt ang. Thenkhat chuan tia chhum hmin hmasa lo hian in an chhuang so bawrh bawrh a rei lo te chutah chuan in an la chhuak a an sawng bawl mai thin a ni. Ti hian in hei kan bawng sa chhum pawh a lo hmin ta a hei. Ka la chhuak a, plate ah kan chan ang, kan duh ang tawk a lianin chan loh pawh hianin hrang lian pui pui pawh hianin a tih theih a, duh dan dan khan a tih theih a ni. Hei ti hian a hrang pawh hianin a tih theih a chuan a puahsawm vek theih bawk a tian a zia ang khanin kan thliar sin vek theih bawk a ni. Tumchumah hi chuanin kei pawn ka thliar sin vek dawn a ti hian. Hemi a hrang a, ka zai ho kha chu thil dangah ka hmang daih dawn a ni, chawhmeh ah ka siam dawn a, ti hianin hei ka lo thliar sin chau ta vek a, kan rep tawh dawn a ni ti hianin a hrang pawh hian a rep thei a, ka sawi tawh ang khanin kan duh dan zawk zawk khan a tih thei a ni. Thir bel chhah ve deuh hlek kan chhuang sa ang a, chuan kan bawng sa thliar sin sa kha kan dah lut ang. Gas hi a lai haw lah ka dah a, tihianin kan bawngsa thler sin sa kan dah luh hi engmah tel a ngai lo a, amah hi kan chhuang ro vek dawn a ni. Kan chawk deuh char char ang. Hetia gas a chhuang lo pawh hianin ni a sat tha chuanin ni sa ah khan kan pho fip vek thei a, a hrang lian pui pui pawh khan ni sa ah khanin a pho fît vek thei a ni. Ruah a sûr avângin aah ka siam lai hianin ruah a sûr avângin thîr bêlah hianin ka kang ro ta a tih hianin ka ur ro ta a. Thîr bêla ur ro pawh hian a tui lutuk a chuan nisa a pho ro pawh khânin a tui lutuk a ni. A rei tak a dah thei a, fridge a dah kher pawh ngai lo va, kum khat chuang thleng pawn a dah thei a. A awlsam em em a hetiang a tih hi a ṭha rei duh bawk si a, chuan a hânna kha a bo chuang lo a ni. Hei kan bawngsa chuan pawh a lo ram tan tawh a, mah pawh hi a lo ro tha tawh a, hei kan ulh bung deuh hmak hmak thei tawh a. Mahse, ka duh ang tawkin a la ro tha lo deuh a, rei lo te kan chuang leh ang. A ro deuh hlek tawh a kan hriat kha chuanin ti hian a khat tawkin kan en anga kan han ulh anga a bun deuh hmak hmak theih kha chuanin a ro tha tawh kha ni mai a ti hian kan kut khan kan khawih anga kan hrethiam vek ang a ro that leh that loh kha chu chuan ka channel min hlusak a min subscribe tu te leh ka video min en sak thin tu te zawng zawng chungah ka lawm em em a thinlung takin lawmthu ka sawi mawlh mawlh a min la subscribe ve lo te pawn-- a theih chuan khawngaiin min lo subscribe ve ula like leh comment te share te min lo pek sak ve dawn nia ka lawm viau ang tichuanin hei kan bawng sarep pawh a lo inrep tha tawh a a lo ro tha tawh a kan duh tawk tawh ang gas kan off anga tihian ah kan la chawk leh deuh hrih ang thir bel hi a la sat deuh hlek avang khanin. Han khawih vel pawh hianin hei a ro tha tawh lutuk a, ti hianin rei vak lo kan nghak anga a daih hnuah khanin bura emaw sarangpui thaah kan neih remchan zawk zawkah khanin kan dah dawn a ni. A lo dai tawh a ti hianin bur phui thaah emaw sarangah emaw kan dah ang ti hian kan sawi tawh ang khanin rei taka dah theih a, Kum khat chuang te pawh a dah thei a ni, fridge a dah kher pawh kha a ngai lo va ni. Awle, tun tumau bawng sa dah that dan ka rawn siam hi, in lo tangkai pui ve leh ngei ka beisei. Tun tum atan chuan video ka rawn siam theih chu heti zawng hi ni leh phawt sela, video leh pekah kan za vaiin eitur tui tak tak te nen kan inhmu leh theuh dawn nia.